Ɛyɛ Nkran kasa pa one zero two point five FM soɔ nie. Wo wɔ Asante mantam na woretie me wɔ trɔtrɔ, efiefie, kɔnkɔn nnua ase, wɔfises ɛne baabi biara a, yɛda ase sɛ wode afidie no de ato abusua ninety six point five. Aha no yɛwɔ dɔm, yɛkura dɔm, ɛnti nnipa pepia nkoma no a ɛna ɛnɛ awiei wɔn agye kuru mu a, Wɔnom retie kaseɛ no bi wɔ abusua ninety six point five Apia mantam mu nie, aha yɛ agoo ninety six point nine Aha nso deɛ nkɔkɔɔ ne mpata mu yɛate firii Enti kaseɛ no nenam baabi biaa wonyɛ bi retie Wowɔ atɔeɛ mantam mu a yɛda ase Aha yɛ Radio three sixty ninety point one Nsɛm no redi ahi regye abampa wɔ hɔnom yie paa Facebook no wobɛtumi anya bi ahwɛ Ɛyɛ Kasapa one zero two Point five FM wo duru hɔ no ma ahobrɛase mu like page no ma yɛ share na fa wo comment ɛnfa nto hɔ YouTube ɛyɛ kasa pa one zero two point five FM ɛsoɔ ɛnie subscribe ma yɛn na yɛne wo ɛndi nsawɔso wɔ wɔn mote wɔn offices ɛne afie afie Agoo TV Agoo TV ɛwɔ nie. Nsɛm no dɔɔso, ɛna awiei nea ebedi mu akoten bi ni. Aba lɔya panyin a ɔsan nso yɛ soafoɔ no na ɛhwɛ atɛntrenee ho nsɛm so no, Nuafoɔ Dominica yi ni. Me no kasa yi no, ɛyɛ adeɛ a ɔne nsɛmtwerɛfoɔ redi nkɔmmɔ. Ne nyinaa no, wada to dwa kyerɛ sɛ, ka ne sikasɛm soafoɔ Yewura Ken Ofori-Atta, saa berɛ deɛ, ɛyɛ de kɔda Amerika ban sɛ wɔnhwɛ na ɛbɛtumi a, wɔnwo n'ati kɔ Moma Kuro ano mu sei na kwaadu ahodoɔ a yɛde rebɔ no no, wɔayi ano. Na me ne wɔn kasa yi, ɛnnora da yi na Ghanafoɔ binom, wɔnom kɔ Jamaica. Sɛ wɔn bɛkɔ akɔboa na sika twetwedi a me ne wo ɛka sei no wɔn de ma wɔn ɛyɛ ten million Ghana cedis a wɔn ɛde kɔ ɛyɛ ɛɛ Jamaica ne Cuba ɛ amanfoɔ kyɛm sɛ wɔn nte aseɛ soafoɔ no na ɛhwɛ yɛn ma no ne nsɛm soɔ ɔman Ghana mu animuonyamfoɔ Samuel Okudzeto Ablakwa ɛnɛ wakɔ mmarahyɛ badwafie Ɛdeɛ monkyerɛ mu akɔto dwa. Mmarahyɛbadwa no anim ade sɛ wɔn wɔ yɛn di wɔn onyamfo Abdul Fattah wa Hassan wɔdato dwa kyerɛ sɛ aban nhwɛ no ɔmfa ne nansi fam na ntɔkwahye wo a ɛkɔ so wɔ Bɔko a ɛna Asantenhene tena soɔ no wɔkyerɛ sɛ wɔnhwɛ na nsusuanso a ɛbaeɛ no wɔmfa nyɛ adwuma. Na mene ɔka sɛ Twanhwɛfoɔ panin de ma the National Democratic Congress, NDC, amanyɔkuo no yɛ Fifi Fiavɛ Korte wɔn na ɛkasa yi Wɔkyerɛw sɛ abatoɔ kɔmisa maa Mission Adequaye Mensah ne ne mmeranteɛ mmienu a wɔbɔ n'akyi dɔm sɛ ɛyɛ abadiakyirefoɔ no, ɛberɛ awie adu, wɔn adwuma no a wɔredi de bɔ ɔman Ghana no, yɛn ho so mfasoɔ, wɔn mpam wɔn. Na former Vice President ɛyɛ Doctor Alhaj Mahmudu Bawumia, wɔne Yawura Napo na na wɔretu frankaa NPP amanyɔkuo no din mu apere mampanin akonnwa mfeɛ mpemienu ne aduonu nan so a wɔbɛtumi afa kɔtɔ anyankwaa no ɛnnɛ. Ɔbɛpue so wɔ GH1 TV so aberɛ ɔne Sɛwaa Mihie di nkɔmmɔ no ɔkyerɛ Sɛwaa sɛ ɛnokorɛ deɛ baako pɛ wɔse no free stress policy no a NDC aban asɔ muo no wɔse wɔn mo na ɛdii kan hyɛ aseɛ yɛ NPP aban. Na wɔ nsɛm foforɔ mu kɔkɔpue mu wɔ Akro Kali Courage a me ne wɔn ɛkasa yi no ɛɛ wɔnom akye Galamseyfoɔ a wɔnom atu fam agudeɛ no ɛmfa mmara kwan so. Nwoma baako yɛ du mmiɛnsa. Yɛde emu nkyerɛmu de bɛbrɛ wo. Awiɛnsɛm bi ka ho ne atra aseɛ wɔ apaa ne apraman a yɛde bɛtaa mo ɔsɛ awia ka nkaseɛ bɔ. Na awia asomfoɔ yɛ me, osuani katakyeɛ firi fa mene. Odiyifo Yachas. Afei nsɛm no nie. W'animuonyamfoɔ ɛyɛ Dominic Ayine, wɔno ɛyɛ aban lɔya panin san so yɛ soafoɔ a wɔno na ɛhwɛ atɛntenenee ho nsɛm so. Ɛnɛ wahyia nsɛmtwerɛfoɔ a wɔne wɔn ɛredi nkɔmmɔ Wei yɛ Accountability Series no, na bere a wɔne wɔn redi nkɔmmɔ na nsɛnkyerɛwfo bisa no sɛ, Yewura Ken Ofori-Atta, yɛse wadi ɔman Ghana borɔ a wama ɔman no ahwere sikatwitwiridie paa, na n'asɛm yi, sɛbi ɛsõ akɔ akɔɛ sɛ sɛbi onantwibene na ohu a, ani nwaa wo paa, wotie ma wohu sɛ mu wɔ hye. Asɛm no, asɛ baa a na ate kɔ wɔ mu a, Noakisɛ gyaben ɛ ba abɔnten bɛkasa bɔ ho wa kakraa no wate ada yɛ nte ho asɛm biaa bio na ɛdeɛ na ɛkɔ ɛfa yɛwura Ken Ofori-Atta ɛyɛ kane sikasɛm soafoɔ fisɛ ɛsikatwitwiridie ama ɔman Ghana yɛ nsɛsifɔ mo a ahwere yɛn no ɛboro adwen ɛne ɛnteaseɛ soɔ na ɛno ɛna wɔne nsɛmtwerɛfoɔ hyɛɛ no Onuonyamfoɔ Dominic Ayine a wɔno ɛyɛ aban lɔya panin ɛsan so yɛ soafoɔ hwɛ atɛntenenee ho nsɛm so wɔse Ghanafoɔ yɛda yɛn nan na asɛm yi Wɔnte nnae koraa. Na kɔ aduru bɛyɛ sɛ aduoson nwɔtwe, eighty eight, ɛyɛ eh, seventy eight, ɛyɛ corruption ke eh, charges a eh, Office of the Spe eh, Special Prosecutor, Lawyer Kissi Agyabeng, wɔde bɔ yɛn wɔn onyamfo Ken Ofori Atta ɛne Owura Ernest Darko eh, Akori no, eh, ɛwɔ sɛ wɔn ba na wɔn bɛyi ano paa, ɛfiri sɛ mpɛn ne se fomtuo na ɛkum krawa. Yɛntumi ntena ha. na wɔmfa saa sika nwa sɔ mo srem na yɛabɔ ho waa ne ɛte kɔ ana san ba ɛte kɔ ana san ba enti ɛnɛ yi wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔn ne Amerika ban no ɛɛ US aban no ɛredi ɛyɛ kaso bom sɛnea ɛbɛyɛ a ɛkwan bi a ɛbɛtumi afa soɔ na yɛawɔ ononyamfo kanadi ɛɛ ononyamfo kanoforiata yɛwɔ ne nkonsa Aba ɔman Ghana mu no abɛgye adwa na wɔabeyi nsa nsɛmmoa nyinaa ano de ama yɛn no, yɛbɔ mmɔden na yɛayɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nsa bɛtumi aka noɔ na ɔman Ghana sika twitwiridie a ɛnnɛ yi yɛhu baabi yɛafa, yɛnte ho hwee, ayɛ sii wantann no, wɔde ho nkyerɛmu de abrɛ yɛn. Na dwumadie no gu so a ɛrekɔ soɔ. Wɔn ɔnyamfoɔ yɛ Dominic Ayine a ɔno yɛ Aban Lɔya Panin, wɔsan nso yɛ soafoɔ a Wɔhwɛ atɛntrenee ho nsɛm so gu so a wɔne nsɛmtwerɛfoɔ redi nkɔmmɔ, na yɛntie bi tɛw na yɛmmra.
is committed to accountability and the government has taken the requisite steps that are legally required for the Honourable Ken Ken Ofori-Atta and Ernest Darkon Akore to be uh, extradited to Ghana, to be brought to Ghana to face justice. As I indicated earlier,

They were encouraged to purchase investment packages. Onipa yɛte ne nka yi yɛ aban lɔya panin, wɔsan nso yɛ soafoɔ no na ɛhwɛ atɛntenene ho nsɛm soɔ. Wɔnuonyamfoɔ Dominic Ayine, wɔno ne yɛte ne nka no. Na akɔmmɔdie ni ama ne boni Abdul Hanan wɔ aseɛ, bere kɔ anim no, yɛn nsa kɔ no ɛka no a yɛne no bɛdi nkɔmmɔ. Na abusua, ma yɛnto awieɛ prɛmtoberɛ aka nka hyeɛ no so ɛmfa ma wo, na ɛno na dee na ɛbɛma to dwa ɔman nka ne mu sɛ. Ɛ asraafo a wɔnom wɔ ɔman no mu no, wɔbɛtumi atu akwan a wɔnom rekɔ akɔhwɛ na me ne wɔn reka sei no? Ɛ Ako ne mentemoasesɛm bi a ɛno ɛrekɔ so wɔ ɔman ɛyɛ Jamaica ne ɛ Cuba no, wɔatumi apa ano pom ase berɛ. Na ɛnnora da yi wɔbɔ dwadata wɔ ɛyɛ yɛ wiemhyɛn gyinabea ɛ no wɔ Nkran hanom ɛyɛ Kotoka. Ɛnneɛ ne asraafo yi ne Ghana Mampanin His Excellency John Dramani Mahama ne Abɔnmɔfoɔ no IGP ɛna afei Interior Minister nyinaa hwɛeɛ ɛma yɛnom gyaa wɔn kwan. Na ɛno na ɛbɛbɛtɔ dwa sɛ sika twitwiredeɛ bi a Ghana yɛnom kɔkɔhwɛ na yɛde akɔkɔyɛ ayɛyɛdeɛ wobɛka sɛ donation no na ɛyɛ ten million Ghana cedis. Na ɛno na amanfoɔ hyɛɛ ase na wɔka sɛ ah na Ghana anyɛ biara yɛwɔ saa sika no yɛkɔfaa saa sika no firi he ɛnɛ saa sika no deɛ yɛwɔ biara na ɛte ha. Na ɛno no na onimuonyamfoɔ Samuel Oku Gyatɔ Abena akɔ asraafoɔ na hwɛ, yɛama no ne nsɛm so ɔman Ghana mu ɛkɔ mmarahyɛbadwa fie ɛna ɔse daabi, mepamkyɛw momma menkyerɛ mo mu sɛ monte aseɛ a, ɛ, mese mesee ne mesusuu sɛ ne mefirii sɛ ne nyinaa no ɛnyɛ adeɛ a woka asɛm a ɛsɛ sɛ wode ka na mmom sɛ sɛ woka a ɛyɛ a na woaka sɛ me ɛna mese wɔse saa sika no nyinaa ɛyɛ sika a National Disaster Management Organization yɛtwa ntia ka sɛ NADMO Me ne wɔn a ɛka sɛ nea wɔtumi tena aseɛ na wɔatumi aboaboa ano a na mpo no ne anim sɛ atoyɛnkyɛm bi si ɔman Ghana mu a, ɛno na saa sika no ɛyɛ a Nadmofoɔ de kɔkɔma ɛyɛ adehyee a wɔn ani atutu akɔ wɔn nsam a awerɛhosɛm ne atoyɛnkyɛm atumi ato wɔn. Na ɛno na onimuonyamfoɔ ɛyɛ Alexander Apanyo Markin Ɔsahene no no ɛdɔm kuma no baa no dani kyerɛ sɛ daabi, na Nadmo sika deɛ mode rekɔ Jamaica de akɔ Cuba saa kɔ akɔakɔyɛ dɛn? Onuonyamfo Samuel Aku Gyata Abraham ka kyerɛ no sɛ, A Apadwo, ma menkyerɛ wo mu, na nea woka no, ɛnyɛ nokorɛ. Nkyerɛmu a Onuonyamfo Samuel Oku Gyata Abrahkwa de ma yɛn nie. These historic actions, Mister Speaker, spanning more than six decades, illustrate that Ghana's humanitarian diplomacy

It's rooted in values of empathy, solidarity, brotherhood and compassion.
Enti wei yɛ onimuonyamfoɔ Samuel Okudzeto a Blacko asɔɔfoɔ no na ɛhwɛ yɛn ma no ne nsɛm so wɔ ɔman nkyɛne mu ɛna ɔde nsa akyerɛ mu yi ɛde akɔ akɔma Alexander Appa Nyomakin ne Ghanafoɔ ahodoɔ a wɔnom ka nsɛm bebree ɛne ɛdɔm kumaa no nyinaa no ɔde ama wɔn. Na yɛwɔ kura no mu sɛ yi ɛna ɛyɛ bɔko nkyerewahyew hyɛ aseɛ ɛne na nyɛ asɛm ketewa koraa kusaasifoɔ ɛne ɛɛ mampurusifoɔ de yam so a na nyɛ asɛmwa na saa asɛm mu bɔɔ yɛ anamampanin kɔ sɛ asantema awura korɔbea asante kɔtɔkɔhene sɛ na n'asɛm mprɛduasa ɛɛ mpanin se ɔpanin ntena fie ɛma sefoa ɛmfɔ panin nso deɛ ɔdue mate menteeɛ Nana Wadaroma, nea ɛkɔ so wɔ Bawku yi nyinaa no, Nana, minim sɛ ɛyɛ w'anim asɛm. Mpanin sɛ hweneɛ oho, yɛte mpa no mu a, ebi nyera. Enti nea ɛkɔ soɔ yi deɛ, ɛɛ, wada ama, nka som, na hwɛ na yɛmfa yie nto yie. Ɔpemsoɔ Adomako Katawerɛ Korɔbea Asante Kɔtɔkɔ gyee pene, frɛɛ afa ne afa nyinaa, kɔɔ mu tenaa ase bisaa wɔn nea ɛkɔ so pɔtee. Obiara bɔɔ ne nkuro. Ɛna Asantema Awura de too dwa kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɛ mpanin aka ato hɔnom sɛ sɛ ɛ etire ne tire nka a, na ɛno nkyɛ sɛ baabi foɔ mmɛfa nkɔdi. Asɛm yi, ɛyɛ yɛn ara na yɛbɛka ama asomdwoeɛ aba. To ɔpem so ɔboboro so no ara no, ɛnam sɛ ɛde gya wa ne ɛde asoa wo nti no, wɔn nso tuu bata bɛpuee mu wɔ Nkraha de nkurobɔ a ɛkɔɔ soɔ nyinaa no mu de brɛɛ Ghana mampanin John Dramani Mahama. Na wɔde brɛɛ no akyi na kwansi nya ne nteɛ ɛfiri bɔko sɛ ɛɛ asɛm no sɛ bi o akɔɛ sɛ ɛɛ yɛfo bɔne a wɔnim sɛ masa a asɛm no deɛ maka deɛ nanso so se yɛse yɛtie paa deɛ ɛbɛɛ bibi ɛwɔ hɔ ɛneɛ akɔyɛ tie ma mensew saa ɛna nɔpɛ yi ɛna mahyɛ badwani a wɔno gyina de hyɛ wɔn ɛwɔ yɛn di abatɔn bɛsoa so wɔn onyamfo Abdul Fatau Al-Hassan Wɔn sɛ wɔbɛka bi na wɔse oh aban wei deɛ ɛden sɛ ɛto nsa yɛm aban wei deɛ yɛsrɛ wo asomdwoeɛ ne yɛpɛ ɛwɔ ɔman Ghana mu sɛbi oh Ghana ɛnyɛ baakofoɔ dea yɛn nyinaa na ɛwɔ yɛn asomdwoeɛ ba a ɛbɛma yɛn nyinaa aman yi a atwa yɛn ho ahyia nyinaa wɔn retwɛn yɛn aka na nso ɔbɛyak wɔtwea ɛde akyerɛ yɛn eti yɛnhwɛ na nkitahodi a ɔpemsoɔ ɛtena ase ɛkɔɔ soɔ nyinaa no emu ayɛ no yɛmfa nyɛ adwuma na asomdwoeɛ

Diplomacy is not yielding the results we all desire, you just have to use the powers of the state and be firm and let the decision that stands today.
Onipa yɛte ne nkan yɛ wɔn onyamfoɔ Abdul Fatawo Alhassan wɔn yɛ mmarahyɛbadwa anim adehyɛ a wɔn wɔ yɛn diabatɔn bɛsoaso ne ne ɛne ɛteeɛ no. Na amanfoɔ dodoɔ no ara no na wɔahyɛ aseɛ sɛ Maame Jeanne Adequey Mensah ne n'abɛdiakyire Bossman Asare ɛna afei Samuel Tete. Adwuma a wɔnom di no abatoɔ kɔm saa so ɛ no ɛnyɛ koraa, ɛnsɛ mfata. Wohwɛ yɛn Kɛ Mame Nkebi amammuo ɛne yɛn dwumadie a ɛdi ɔman Ghana mu a, ɛnsɛ mfata koraa nti no wɔn nkɔ. Na ɛna nam so ɔba dwɔdwɔn wɔ panyin ɛde ma the National Democratic Congress, NDC, amanyɔkuo no ɛyɛ fii vi fiavɛ kɔte ɔkyem sɛ aa nea amanfoɔ no reka no wɔne wɔn yɛ adwen ɛ Jaynard Kwame Mensah ɛne Bosman Asare Samuel Tete wɔn nkɔ kanea sɛ soboɔ a wɔn de bɔ wɔn sɛ wɔn nyɛ adwuma yie, ɛma mmara no wɔn bu so, nea ɛsɛ na ɛfata no wɔn mfa nso nea ɛda, wɔn dwuma di wɔn deɛ nyinaa akɔ akɔyɛ nwonwonan ayɛ something which is dɛ no afei na ɔno ɛyɛ fiifi fi abɛkɔ te no watena ase wɔwurawura mu a ɛtiatia mu adi akyire esi akyire akɔ akɔ nhwɛ mu wɔn nsa mpa na Ghanafoɔ kekanka no ɛyɛ nokorɛ nti ɔno deɛ General Kwame Mensah ɛyɛ abatoɔ kɔmisa adwantwanfoɔ panin ɛne na abɛdi akyire

Enti wei yɛ Owura Fiivi Fiavɛ Korte wɔn adwatwafoɔ panin de ɛma the National Democratic Congress NDC amanyɔ kuo no. Na yɛda so gyina saa nsɛm no mu ara no ɛnnɛ ɛna ɛyɛ Koforidua High Court. Wobɛka yɛto aba no wie wɔ mfe mpenu ɛne aduonu ɛnan muɔ no ɛwɔ Suhum ɛne n'abatoɔ mpɛsoa so Frank Asiedu Bɛkwen. Wɔno na gyina mu de ma The New Patriotic Party, NPP amanyɔkuo no. Ɛnam n'adwuma pa ne sɛdeɛ ɔne mmeranteɛ ne mmaayewa no te wɔ su ne ne mpata mu nti no, wɔmomaa no ahotɛ din sɛ Protozoa, Protozoa. Ahaa. Berɛ bi koraa na ɔyɛ Chief of Staff wɔ aban dada a atwa mu Adogagai yɛ amammuo mu. Na ɛno mu hɔ na Prince Ado, ɔno na gyina mu de ma NDC amanyɔkuo no, wɔkyerɛ sɛ abatoɔ nsonsoansoɔ a ɛbaeɛ no, n'ani annye ho. Enti no ɛ wɔtam asɛm no kɔkɔpie mu wɔ Koforidua ɛyɛ High Court. Wɔn de asɛm no akyi a ɛnnɛ ɛna wɔn frɛ sɛ asɛm no ɛ wɔn mmra ɛ na atɛmmuafoɔ panin a wɔno na ɛte asɛm no so ɛne kwadubɔfoɔ ɛne wɔn a wɔyɛ asesam nhwehwɛmu no nyinaa wɔn ayɛ ne nyinaa awie. Enti wɔn mmra na ɛyɛ nsonsonasoɔ no, yɛmfa nto dwa ma wɔn. Wɔn kɔɔeɛ a me ne wɔn ɛkasee no, ɛɛ, wɔn ata tutu a ɛna wɔn kyerɛm sɛ daabi, asɛm a Prince Addo ɛne Andy Samanyo kuo no ɛde ɛbɛ dan Koforidua High Court no, ɛɛ, ɛnkɛ nsuo, ɛnkɛ gya, ɛnka hwee. Enti asɛm no, wɔn abrɔ skoto ato ɛde ato baabi. Wɔn kyerɛm sɛ Frank Asiedu Bɛkwen, Protozoa a na ɔgyina mu de ma NPP amanyɔkuo no, Ɛ, adehyeɛ no to aba ma no fann, pɛrepɛreɛ, nokorɛdie, mmara kwan soɔ no, wɔn na ɛyɛ mmarahyɛbadwani a wɔato aba de ama no. Wɔn ara nso ara na mmara mu wɔyɛ mmarahyɛbadwani. Enti asɛm a Ndisa Manyoko no de baeɛ ne wɔn mmarahyɛbadwani a wɔn gyina mu pere abatoɔ no nsonsoansoɔ de ma wɔn wɔ mfe mpenu na aduonu nan no, kɔɔto kyerɛm sɛ wɔn ansɛm no nka nsuo. Ɛ, wohwɛ mmara mu nso a, ɛnni mmara mu. Ɛnde asɛm no, wɔabɔ de ato baabi a wɔte mu sɛ, ɛ, wɔyɛ biribi a ɛnyɛ yie. Nti ɛnnɛ da yi deɛ, Frank Asiedu bɛkoe. N'asɛm no yɛdi awie. Na nka mankɔ nkeka sɛ, o, by election bɛba so osuhum, by election bɛba so osuhum. Daabi, ɛnnya mma. Ɛ, koraa mpo na nka sɛ re-run aba. Ɛnti kɔɔto sɛ. Frank si edu bɛkwe wɔn kɔe na wɔnkɔnkɔdi ne mmarahyɛbadwani wɔ asomdwoe no. Wɔbedu mmarahyɛbadwa fie na yɛka asɛm bi na ɛyɛ dɛ a, na wɔgye so yɛɛyɛ.
Yɛtoa nsɛm no so, na Onuonyamfo Dɔkta Mark Opoku Prempeh dodoɔ no ara bɔ ne mmrane ɛyɛ n'apo. Ɛnnɛ deɛ ɔbɛpue mu wɔ yɛn nua mu ɛyɛ GH1 TV so. Na berɛ a sɛ woa me heɛ, eh, Esquire anaasɛ Mananim ni, wɔtena dwom wo no, na ɔne no di nkɔmmɔ Free Senior High School nsɛm na ɔse oh eh, Free Senior High School a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kane mampanin de baeɛ no aboa nkwadaa no papaapa efisɛ sɛ wobu nkonta hwɛ a mfeɛ mpem mmienu ne edu nson muo no nnipa bɛyɛ sɛ hundred eh, hundred thousand mmofra na wɔn gu fie a na anka wɔn nya akonya no nkɔ ntoasoɔ sukuu nanso ɛnam sɛ na ɛyɛ free nti no wɔn nya akonya no ma no kɔ sukuu ɛma eh, sɛnea na ɛteɛ no E Etumi baa fam sɛ yɛse wɔ nkurɔfoɔ nkɔ sukuu ɔmo gu fie no etumi baa fam e nnipa bɛyɛ sɛ ɔs ɛɛ one point two million student ɛna twenty twenty three ɛɛ wɔn tumi ɛnworo wɔn ɛwɔ senior high school emu na wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a aboa yie paa na nkasa yɛ mu na ɛbɛ sɛ wɔbusa ne sɛ Na no free eh, stress eh, ka ne sɛ policy yi a NDC aban de baa yi a Ghana man panin JDM etu ho anamɔn yi, wo hu ne sɛn? Ɛna ɔse oh sɛ wa, na sɛ adeɛ wei deɛ eh, yɛ kaeɛ, yɛ kaeɛ a, nkɛ yɛ a, yɛ nya akwanya no ba aban mu a, yɛ adwene awofoɔ ho sɛ eh, firi ɛyɛ SS one, ɛkɔsi two, eh, ɛkɔsi three, Wɔakɔ no free. Enti free no wawie ɔbɛkɔ suapɔn mu. Ɛneɛ suapɔn no first year no aban sɔ ɛyɛ akɔdaa no ase na nawofo kɔm hehaa no nti ɛno deɛ ɛwɔ mo dii ka bɔɔ ho wa koraa ɛna NDC foɔ tee yɛ ne wɔn baa yɛ a wɔn ba wo a aba abɛgye ayɛ a wɔn agye animonyam no nti ɛno deɛ NPP aban a atwa mu koraa na ɛhyɛ aseɛ bɔɔ ne tirim sɛ nka ɔba a ɔbɛyɛ. Wei ɛyɛ nsɛm a Doctor Marty Opoku Prempeh wɔde to dwa no anɔpa yi ɛwɔ GH1 TV so.

But the students loan is still functioning. Yes, because there are other students. It's not everybody that is in first year. Right. It's not every first mm. year.
Hmm. Extending students' loan to other places that were, were not started under my watch. So what I'm trying to say. Hmm, na na wo se onipa yɛte ne nkan ɛyɛ dr mato boku prɛmpɛ yɛbɔ ne mmarane napo ɛne ɔkasa ɛhyɛ wahyɛ n'ataa so a Ɔbɛte ama wo ae. Na ɛyi ɛ ɛyi nnapɔnno no Dɔkta Matthew Opoku Prempeh ɛ amanfoɔ bi koraa nanse wɔn frɛ no Mo Kwame Nkrumah no wahu na ɛyi wɔne Sawa adi nkɔmmɔ no ama nanso wɔnom ara ɛna wɔbisa no sɛ ɛ Nnapoi ɛ sɛsɛ nnipa baako anum ɛna wɔnom ɛkɔ pere Frankatu no de berɛ ɛde ama the New Patriotic Party Nyame adom a ɔpɛpɔn bosom no ɛtɔ so aduasa baako mfe mpenu ɛna aduonu nsia Na wohwɛ a, saa nnipa anum yi, ɛ, hwan paa na ogyina bena ne, ɛno nso, oo, ɛ, mpanyinfoɔ a, a, a, aka wɔn asɛm de ato asɛ wiase. Yɛsoma bɛ nyansani, na, na mmɔntenten deɛ, wofa he na wokɔkɔ soma no? Daabi, ɛnyɛ ye. Saa nnipa anum no nyinaa, wɔn yɛ good paa. Na mmom deɛ wɔbɛtumi aboa NBB amanyɔ kuo no, na wɔaboa ma mfe mpenu ne aduonu nwɔtwe, ɛyɛ me ne wɔn ɛka sei no, ɛ, mampanin diberɛ no a wɔn ɛpɛ no wɔn atumi anya no. Ɛne wɔn san yɛ Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia, Economic Messiah, Mister Digital ho a, ɛneɛ na ɛsɛ ɛ antentam ɛmfa. Ɛnti saa nnipa num no nyinaa, sɛ NPP pɛ nkɔsoɔ, NPP pɛ mpuntuo, na NPP pɛ yiedie paa deɛ a, wɔnom nto aba no ɛmfa ma Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia ɛsane sɛ wɔno pɛ na ɔgyina brane. Dɔkta Matthew Opoku Prempeh.
He is the best candidate of all the NPP candidates, thirty first January.

Enti wei yɛ Dɔkta Matthew Opoku Prempeh. Ɛɛ mfe mpenu na aduonu nnan na wɔno na na ɛyɛ frankatuni abedi akyire ɛde ɛma Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia. Ɛnɛ anɔpe ɛwɔ GH1 so na wɔne Serwaa Ameheh ɛyɛ Esquire nkɔmɔtwetwe wɔn de hyehyɛ so. Na aban nsianan mu anaasɛ mansini soafoɔ wɔ Upper Denkyira East mansini mu yɛ Onimuonyamfoɔ George Anane. Wɔda to dwa kyerɛ sɛ wɔn a wɔyi akwan a wɔn ne NPP aban yɛ adwuma nyinaa no bɛyɛ sɛ mfie nwɔtwe. Ɛka a wɔn puru gu hɔ no ma ɛnnɛ ya kwan yɛ mɔnkyi mɔnka a yɛnya contractors nkɔ kwan so nkɔyɛ nyinaa no wɔse yɛmfa soboɔ no mmɔ NPP aban. Wɔkyɛ sɛ yadom bɛdii Ghana borɔ yie paa enti yakwan a yɛmmɔ nti mɔnka nsuo tɔ pɛ na amanfoɔ bi aka suo gya na ahyɛnkafoɔ adi abenne no wɔse yɛmfa soboɔ no mmɔ NPP aban. Ɔhyiaa nsɛmtwerɛfoɔ wɔ ɛyɛ ne mansini mu a ɔnom ɛyɛ Upper Drenkyira East ɛna ɔne wɔn di nkɔmmɔ bu nkonta kyerɛ wɔn aberɛ a Afei kɔ awieeɛ ne ɛbɛdi Buronya yi nkontaabuo mu na wɔde to dwa kyerɛ sɛ akwan a ayɛ mɔnkyi-mɔnka wɔ mansini hɔnom nyina nyɛ sɛ ɔhu yɛ wahu na mmom no bɛyɛ sɛ mfeɛ nwɔtwe ni ɛka a NPP aban poro gu hɔ no afei na wɔsɔ wɔsɔ ano ahwɛ ama wɔn asan aba kwan so aba abɛyɛ adwuma enti temanmufoɔ wɔn da wɔn nna na ɛmu na ɔde nsa nsɛm wei sei ɛtoo dwa wɔn onyamfoɔ ɛyɛ George Anane Ɛɛ, wɔno na ɛkasaa yɛn a yɛntie ne nsɛm a wɔde too dwa no bi. Legacy Debt ho asɛm. Akɔntratafo bebree na ɛbɛyɛɛ adwuma maa Assembly no. Wɔyɛɛ adwuma wieeɛ no, aban aba hɔ, aban aba hɔ, aban antua wɔn ka. Ɔmanpanin John Dramani Mahama Otwedeampong Nyankopɔn nhyira no, ɔse Ghana, Ghana aban, Ana Ghana man no abɔ kɔntrata bebree ka? Ne saa nti sika no a ɛbaeɛ no ɔse yɛmfa ɛmu twenty pɛsɛnt ntua akɔntratafoɔ a wɔwɔ ayɛ adwuma ma Assembly anaasɛ mansin no a yɛntua wɔn ka. Enti mekasa yi, sɛ kɔntrata bi krataa yi a ɛda m'anim yi, contractors a yɛatua wɔn ka so far nine, Nine of Gades na meme baeɛ yi, wɔyɛ adwuma ma assembly a na yɛntua wɔn ka a sika no yɛde common fund na ɛtua. Project biara ne source of funding but common fund project deɛ contractor biara a wɔde ne sika aba no, Menim sɛ ɛmu nnan na ɛde ɔmo claims anaa ɔmo certificate aba. Meka sɛ ɛmu eight yɛtua wɔn sika nyinaa ama wɔn. Baako na aka ne deɛ a ɛda krataa so wɔ m'anim sisi a aban mpanyinfoɔ gu so a ɔmo ɛyɛ ɔmo adwuma nti ɛno nso ho asɛm no.
Ɛno akyi no, Onuonyamfoɔ George Annan ne saa bu nkontaa de kyerɛ ne manfoɔ kyerɛ wɔn sɛ, Ɛnnɛ mfoto a yɛabɔ de ama mansiri no mekyerɛ District Assembly Common Fund no. Wɔkyerɛ sɛ no na wɔn de redi dwuma. Ɛɛ, wɔn de bi ba bɛsisi sukuu adan, ebi nso bɛyɛ ayaresabea te sɛ ɛyɛ chip compounds, ɛna afei nso nso ɛyɛ ɛɛ, nsuo a wɔn nya bi yɛbɛtutu nsuo de ama wɔn. Enti wɔn nya awerɛkyeɛmu wɔ Ghana mampanin John Dramani Mahama mu. Na sɛdeɛ ɛteɛ biara no, ɔbɛyɛ ama kuromafoɔ ho aheha wɔn. Ɛno nso ɔkaa wei kaa ho. Kɔte yi de aben. Dwumadi a yɛde sika no yɛ no, yɛde bi resi anaa yɛde bi besi chip compound wɔ Baadoa. Nti Baadoa chip compound no, MP akotwa ahoma mu. Ɔkyena, Nyame yɛ adom a, kɔntrata no bɛstate ayɛ adwuma wɔ hɔ. Yɛde bi nso resi Three Unit Classroom Blog wɔ Zion Nɔma One. Zion Nɔma One deɛ mprempren yi a mereka yi, kɔntrata no wɔ hɔ a wɔastate a wɔresi sukuu adan no. Nti Chip Compound ne Classroom no, ɛno deɛ yɛawie ho asɛm ka. Afei nsuo, Mechanized Borehole, pipe a yɛtu a yɛde pump si supɔ no atim electricity a ɛma dodoɔ no nsuo no. Yɛsan kɔyɛ Biɔ kyekyerɛɛ, kyekyerɛɛ, bɛyɛ mmienu, yɛdi kan yɛ Biɔ kyekyerɛɛ, yɛbɛsan de mmienu akɔka ho, Dunkwaw compound ɛna seesei a yɛmfrɛ no compound bio, yɛfrɛ no Nuako Estate, baako wɔ hɔ, Motel, Mfuom, Dixon Tech ɛna Asikuma, ɛno nso kɔntrata no asan kɔntrat awie a, ɛfiri ɛnnɛ yi akɔ yi, wɔbɛhyɛ yɛn dwumadi nyinaa ase. Afei yɛbɛtu. Nsuo, nsuo a yɛde yɛn nsa na ɛpɔmpe no, mechanised one, ɛno yɛyɛ no baabi a light nni hɔ. Yɛtumi yɛ no baabiara deɛ bɛn no boa nkuro a nkanea nni hɔ no. Yɛbɛyɛ baako wɔ Yiripe, Mampong, Anwenahene, ɛwɔ Pɔnso kwan no so, Atekyem, Nzema akuraase, ɛna Gambia, ɛno nso wɔ Mmuraim kwan so.
Enti wɔ nipa a yɛtee ne nka yi, wɔn yɛ mɛnsin soafoɔ wɔ ɛyɛ apa dɛnkyira east wɔn onyanfoɔ george anane ne ne ɛne ɛtee yɛ no. na me ne wɔn ɛkasa yi ɛyɛ adeɛ a soafoɔ no na ɛhwɛ yɛ dwadie sɛn so ɔman nka ne mu wɔde afutuo na ɛde ma ghanafoɔ nyinaa sɛ sɛsei no ɛbɛyɛ yi na amanfoɔ keka ɛna adwuma nni ghana ha. Ɛna aban no nyɛ ndwuma ɛna mmabunu no mmeranteɛ ne mmayewa no ɔ obiara ɛbrɛ a na ɛno mo ɛna maame Elizabeth Ofosu Agyare wɔn na ɛkasa yi ɛna wɔkyerɛ mu sɛ hwɛ ɛbrɛ awie duru wɔ obiara ɔwɔ adwuma ɔman Ghana mu biara no ɛsɛ wo trɛtrɛ wo nkɔnbaa mu na wo buebue ndwuma no bi ka ho sɛdeɛ ɛbɛtumi aboa ma mmabunu ɔwɔ ɔman no mu nso no wɔn atumi anya bi ayɛ. Na wɔ Africa Continental Free Trade Area Secretariat wɔn dwumadi a wɔde hyehyɛɛ so na Onimuonyamfoɔ Maame Elixabeth Ofosu-Adjare de ne nsɛm kɔkɔ to dwa na ɔtoo sɛ adeɛ no akɔ akɔyɛ ɔhaw pa ara. Wɔse aban no rebɔ ne ho mmɔden biara a wɔrebuebue bi, wɔretrɛtrɛ ne nkwabɔ mu, wɔretrɛtrɛ ne ntaban mu a, nanso ankorankorafoɔ no nso no ɛyɛ a wɔn ara mmoa no wɔn nhwɛ na antumi ammoa no na ɔkyerɛ mu sɛ hwɛ nansa yi ara kɔ ara no ɛyɛ adeɛ a adwumakuo baako Wɔabue adwuma a yɛfrɛ no ɛyɛ GB Foods ɛyɛ manufacturing facility a ɛno ɛwɔ Tema. Ɛno mu ɛna mene nka sɛ onimuonyamfoɔ yi ɛkɔeɛ na wɔde ɔkɔkɔbɔ ne nne akɔ homa a wɔkɔkɔhwɛɛ wɔn dwumadi ahodoɔ a wɔnom ɛredi. Ɛna ɔkyerɛ sɛ sɛ ankorankora nnwumakuo ɛne nnwuma a ɛwɔ ɔman mu anaasɛ ɛyɛ temamufoɔ deɛ no wɔn mu buebue bi a, a aban no bɛtumi ɛne wɔn adi nkitaho. Na ɛyɛ atuo ahodoɔ bi a ɛsɛ yɛtumi de kyekyɛ wɔn, na wɔn tetetete so, na wɔn adwumadie no ɛtumi gyina, na ɛkɔ nkan, na wɔnom ɛfa ɛyɛ adwumayɛfoɔ bebree no, aban no bɛtumi ayɛ. Ɛno akyire, wɔ kua adwuma mu hɔ nso no, mmabunu ne mmeranteɛ ne mmaayewa no, wɔnom nhwɛ no, wɔn mfa wɔn ho mfa nhyɛ kua adwuma mu, ɛsiane sɛ ɛno na ɛbɛtumi aboa pa ara. Ka hwɛ sɛ kua no, ɛyɛ a yɛmfa yɛn adwene ne yɛn ani nkɔ ho, na mmom no ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ nhyira kɛseɛ, na ɛde sika, ɛne nnwuma dodoɔ no ara no na ɛde reba. Ɛnti Ghana mmabunu nso wɔmfa wɔn ho mfa ngye kuayɔ mu sɛdeɛ ɛbɛtumi aboa. Ɛsiane sɛ Ghana manpanin, His Excellency John Dramani Mahama, ɛyɛ adeɛ a wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwɛ ma ɛyɛ dwadie, nnwuma ne ankorankorankora deɛ ɛne yɛn mmamu deɛ no, ɛno atumi afa ne ntoma pa de afira. Na nkyeremu a Maame Animuonyamfoɔ Elixabeth Ofosu Agyare de to dwa nie.

Every industry is welcome like GB food is here to manufacture in Ghana and export to West Africa and then Africa.
Enti wei yɛ maame nimonyamfoɔ Elizabeth Ofosu agyare soafoɔ no na ɛhwɛ yɛ dwadie nsɛm so ɛwɔ ɔman Ghana mu ɛna wɔde saa nsɛm nyinaa no ɛde ato dwa. Na yɛtoa nsɛm no so a, Buronya yi, sɛnea ɛbɛyɛ na akwanhyia mma nea ebedi Buronya no ahosan yi mu nti no, ɛnnɛ anɔpa yi yɛto nsa frɛ apolisifoɔ ma wɔbɛkyerɛkyerɛ nhyɛ wɔn de agu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a afei Buronya no yɛbɛdi na yɛbɛdi no asomdwoe mu na atoyerɛnkyɛm biara mma. Na yɛne ɛyɛ eh, Yɛne ɛyɛ Director of Education, Research and Training, Ghana Police Service, MTTD, Chief Supritendent Alexander Kwaku wɔbɛgyee adwa ɛnnɛ da yi. Na berɛ a ɛne no ɛkasa no, ɛna wɔbu nkontakyerɛ ɛfiri January ɛbɛsi November nko a akwanhyia a asie ɛyɛ mpem du mmiɛnsa, ahasa aduonum. Thirteen thousand, three hundred and fifty accidents a asi ɛfiri January ɛbɛsi ɛyɛ November, December deɛ yi ɛnka ho nko ara no no. Na ɛno na ɛbisa no sɛ boo ɛneɛ ɛyɛ sɛ ɛne ɛyam hyehye yɛn ɛfiri sɛ bosome no nyinaa mu no yɛana ɛnhyɛ da nyɛ ɛda a ɛbɛka sɛ Ghanafoɔ suro ayamhyehyeɛ wɔ hɔ sɛ akwanhyia bɛsi ɛkyɛ December bosome. Ɛnti wei nko ara mpo no na December nka ho ɛneɛ December yi deɛ yɛawu. Na nhyehyɛe bɛn na mode agu akwan mu? Ɛna ɔso o. Ɛwɔ mo ayɛ nhyehyɛe bebree, dawubɔ a ɔkɔ so, polisifo a wɔbɛgyina kootia kootia ahwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a traffic ntumi mmɔ mpee soɔ, na okadafoɔ nso nso a ɛyɛ de twa nnipa ase gu fam yi, ne nyinaa ɛtoɔ bɛtumi atwa. Na ɛno na Chief Superintendent Alexander Kwaku Obeng, wɔn na ɛkasa anɔpa yi wɔ Ghana Kasa so, na nsɛm a wɔde too dwa ne nhyehyɛe a wɔde agu akwan mu no, ɔkyerɛɛ mu sei. Mmom deɛ ho, ɛdeɛn na ɛma akwanhyia ba? Dodoɔ no si he? Mmerɛ bɛn? Ɛdeɛn na ɛde ba? Ɛyɛ hwan a? Nnipa no a ne su te sɛn ansa na akwanhyia no si? Ɛne mmoa bɛn na yɛbɛtim ayɛ? Nti saa Asden investigation data, yɛmfa nni agorɔ, from nineteen ninety one yɛwɔ up to now, mpo from January to November yɛwɔ a, Deɛ deɛ wobisaa me sɛ deɛn na yɛreyɛ no, ne fapem baako ne nea asi sɛ afe mu yɛhyɛ aseɛ for example yɛhyɛ aseɛ ne yɛnya nkaedi nhyiamu yi January to November
yɛwɔ sɛ yɛho sɛ akwanhyia bɛyɛ mpem du mmiɛnsa aha mmiɛnsa ne aduonu na asi yɛde toto afrasɛe deɛ no ho a afe mu wɔ soro sɛ afrasɛe Enti na kyerɛ sɛ polisi yɛ deɛ nhyehyɛɛ bi bɛba abɛgu akwa yi nti na ɔbisa no ho asɛm no. Akɔ soro se afra sɛ. Enti sɛ mmrɛ a meka sɛ question and question ano a ɔbisa no no ɛwɔ sɛ ɛnya nyinasoɔ ne ɛyi ano ho. Deɛ nti a polisi ɛde yi ano bɛba ne sɛ yɛ hwɛɛ yɛn krataa mu ne yɛ hwehwɛ mu no yɛ hu sɛ ahyɛn a ɛde akwanhyia yi baeɛ yi ama ne home no so by almost eight percent from twenty one thousand one hundred and sixty seven aba abɛduru

Ɛna wɔn a akwanhyiam yi ahwere wɔn ɛno so ama ahom no so by almost eighteen point four percent no ne ɛho ɛdeɛ. Onipa yɛtee ne nka yi yɛ Chief Superintendent Alexander Kwaku Obeng, wɔyɛ Director of Education, Research and Training, Ghana Police Service, MTTD, ɛna yɛtee ne nka no. Na galari a yɛse yɛnyae wɔ ɔman Ghana mu ɛsan sɛ yɛsiesie yɛn nsuo, yɛn nsaseɛ ɛne yɛn nneɛma nyinaa no still ebi mu nte sɛ dogo bi noabɛ ɛneɛ tu ara na wɔn mu atu. Na ɛyɛ Ashanti South Regional Command a Commander Ɔdɔma no ɛyɛ DCOP Joseph Ayaba ɛdi ne mmeranteɛ no anim ɛma mene ɔka sei no nipa ba baako du wɔ ɛ mmiɛnsa yɛakɔkɔ ɔkye wɔn ɛwɔ ɛyɛ Akrokari Ɛ college of education ɛhɔ o ɛnyɛ baabi biaa sɛ college of education wɔn school compound hɔ wɔn nsaaseɛ no soɔ no ɛna saa nipa miɛ ɛ du miɛnsa yi wɔn kɔkɔ kye wɔn wɔn kye wɔn no wɔn gye ɛyɛ ɛ water pump yi bi ɛwɔ wɔn nkyɛn ɛna afei pumping machines ahodoɔ wɔn kyerɛ sɛ wɔn gye ne nyinaa ɛna wɔn kyerɛ sɛ hɛ na mo galera yɛ kɛyi mo nyɛ mo adwene sɛ mo bɛ gyae ɛna ɛyɛ mpoosifoɔ nso deɛ. yɛanya yɛn mu de bɛfe so paa. Na DCOP Joseph Ayaba ne yɛn nuabarima bɔ nkɔmmɔ, na nkyerɛmu a wɔde regya no nie.
Yɛwɔ cases mmienu a yɛde rema mo. Nea edi kan yɛ robbery. Ɛm sɛ Dwoada on the 8th of eh, December 2025 ɛna police nya nteɛe sɛ aberanteɛ bi a ɔwɔ Anhwea Kwanta ɔtɔ gold. Quiet. Ɔpɔn enyimire Ɔpɔn enyimire a ɔkɔ fie Akorɔmfo kɔtsetsɛɛ no wɔ ɔfon ase kɔkɔben Gyee ne gold ne ne sika Gold no yɛhwɛ no bɔɔ a two hundred thousand Ghana cedis Tsetse sika no two billion. Ɛna ɔmo san gyee ne sika cash ankasa, four hundred and ninety thousand Ghana cedis, nti sika no four point nine billion ɛna ɔmo de dwanee ɛna ɔmo kɔɔɛ. Ɔmo kɔɔ no sususu mu na ɔmo nyinaa kurakura tuo, nti polisi polisi nyaa information no na yɛhyɛ asɛ sɛ yɛyɛ investigation. Nyame nkyɛ adeɛ. Ɛnam sɛ ɛɛ Wednesday ɛna Nyame boa ma yɛkyi yɛkyi mmienu first ɛna investigations ma yɛkɔ see another two in addition. Ɛɛ nipa nan three yɛ Fulanifoɔ ɛna baako yɛ Ghana ni. Ɛnti sɛsi a ɛɛ complainant nso ba identify baako sɛ. Ɔka hɔn a mogyee no gold no ntsi tsitsi ara a, wɔwɔ hɛn ekyir tsitsii ara ntsi, yɛhwɛ sɛ ndɛ na ɔkyena yi ara yɛdɔm kɔ kɔɔt na.
Ntsi wei yɛ DCOP Joseph Ayamba, wɔama no anso hɔnom ara na wɔkyerɛ mu sɛ na nsɛm bɔ wura mu a ɛyɛ ade a ɛyɛ krɔnn no da so wɔ hɔnom paa, ne titiriw ne ɛyɛ anwea nkwanta ne ne mpata mu, na ɛno nso nkyerɛmu a wɔde gyaa yɛn nie. Kyerɛm sɛ viral video bi kɔɔ around sɛ mmeranteɛ bi wɔ Akokari College of Education premises wɔn asaase su yɛ galamsey nti wei baa saa no ɛma ɛma police tu anamon nti ɛnora ewia na ɛkɔ Akokari College of Education hɔ ampa yɛkɔ yɛ mmeranteɛ ni abere ama wɔn yɛ galamsey wɔ school asaase yi so. Ntsi yɛbɔ mbɔdzen akye mberantsɛ yi, wɔyɛ dumiɛnsa, thirteen, dɛ wɔmbae, ne efidzi a nna wɔdze yɛ edwuma nyina, yɛdze ne nyina bae. Ntsi wɔhyɛɛ dɛ ndɛ dɔm so kɔgyina kɔɔt seseiese. Nna emi sɛ eno ara no, mokɔtse ase na wɔsɔ.

ne wi ɔmo fle no brag ɛna esi mo nkyɛn hɔ nom na ɔmo deɛ ɔmo sɛ tɛnfa no yam tuma nfa mba no deɛ yɛsɛɛ no ɛdeɛ nneɛma na ɔfa ase ɛɛ. Enti wei yɛ DCOP Joseph Anyamba, wɔno na ɛyɛ Asante Mantamu Police Commander na ɔde nkyerɛmu yi de mae nti no wɔde boɔ baako na ɛku nnomaa mmienu ɛɛ saa nnipa baako du mmiɛnsa a wɔkɔkɔkyɛ wɔn ɛwɔ Akrokari ɛyɛ College of Education ɛna afei Ayan Salifu Adamu a wadi mfinhyia aduonu nnum, Abdul Latif a wadi mfinhyia aduonu, ɛne nnipa mmienu a ɛkɔm ho a wɔyɛ akɔmfotɛ twam wɔn kɔkɔ kye wɔn no na ɔde saa nkyerɛmu yi de mae. Na awia yi nhyiamudeɛ bi rekɔ so wɔ Mfimfini Mantam mu, na nhyiamudeɛ no nyinaa ne se kyerɛ akwadaa no kwan pa a wɔmfa so.

Odi ahenkan kan ɛ, wiase ɔba ɛkorɛ bɛfono no. Kyerɛ sɛ, ɛ ɛnsɛm wɔ bɛka kyerɛ woɔ no. Na ɛno ɛna wɔnuonyamfoɔ ɛyɛ ɛ Lawrence ɛde ato dwa ɛresrɛ akyerɛkyerɛfoɔ sɛ, ɛ tikyafoɔ, awofoɔ no, ɛduru anɔpa a ɔno ɔbaatan wɔ ɔkɔ dwa kɔpɛ nea ɔne nkwadaa no bɛdi anwummerɛ. Ɛtu agya akwadaa no kwan sɛ ɔmmra sukuu. wɔkɔ adwuma. Nkwadaa no bɛdi mo nkyɛn bebree, enti wɔsrɛɛ tikyafoɔ sɛ wɔnkyerɛkyerɛ nkwadaa no ɛkwan a wɔbɛfa so ayusu sohyial media a ɛbɛboa wɔn mpo na ɛde sika brɛ wɔn kyɛn sɛ ɛbɛtena sohyial media bɛdi atam. Nkwadaa ketewa, wɔnya data bɛyɛ two cedi bi a, panin a wabɔ ne bra adi mfeɛ amen, asɛm a ɔbɛka kyerɛ ne wiase ɔba yɛ koraa mpo no, ebia ɔnhyiaa saa asɛm no bi koraa da. Akwadaa ketewa bɛka kyerɛ wo wɔ social media wɔse ɛmoa kwan biara so ɛnɛ yi kwadaa bebree no ara YouTube ne ade nom sika a wɔn die no ɛnyɛ asɛm ketewa ebi nso so hɔ nom wɔn deɛ ɛnyɛ ɛno na wɔn hwehwɛ wɔn deɛ ne sɛ yɛmena social media yɛmɛdi atɛm especially ɛyɛ wɔn a wɔyɛ amanyɔfoɔ yi Ɛneɛ neɛ ɛyɛ nka koraa wɔn bɛdi wo atamu ara ma ɛno na wɔnuonyamfoɔ ɛyɛ Lawrence Kwabena Agyensam ɛresra akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ ɛɛ ɛnka syllabus ho deɛ nanso no wɔn mfa kwan bi so na wɔn nkyɛkyɛ nkwadaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnɛ yɛabɔdeɛ mu nyansapɛ sɛdeɛ ɛrenyini kɔ nkan no abɛɛfo kwan soɔ no nkwadaa no nso bɛtumi anya biribi papa adi afiri mu na mmom ɛnyɛ atɛnnie ɛnsɛm ɔkaeɛ no bi ni. Saa bɔne no a ɛrekɔ so no, me tikyafoɔ ne headmasters wɔyɛ wɔn ho watchmanfoɔ na ayɛ anadwo wɔn patrol no ho nkyɛ kwan a na wɔn make sure sɛ schools no wɔn fɛn so wɔn fɛn so mu yie na nkwadaa no nya kwan mpi ɛtɔ so bi wɔn ma wɔn ani nkɔ nkwadaa no ho na wɔn wɔn ma wɔn fa ɛyɛ. Food ɛne ɛho keka ho ɛmfa nkɔhyɛ baa so ɛnkɔ da. Na ne papa ɛwɔ mu sɛ ɛfiri sɛ ɛhɔ no yɛtumi de yɛ research, ɛtumi de yɛ nipa ti nnɛ technology yɛde kɔ baabiara nti yɛhwɛ papa no fam na ɛno mmom wɔn nya ICT ɛwɔ wɔn campuses hɔ a wɔde bɛkyerɛ nkwadaa no na de biara da no wɔn nka papa no a ɛwɔ mu no.
Onipa te ne nka yie ma sɛ bɛdwane a ɔno gyina de hyɛ wɔn ho ɛwɔ Twofo Heman eh, Lower Denkyira Abatɔn bɛsoa so ɛwɔ mfimfini mantam mu. Wɔn ɔnyamfoɔ Lawrence Kwabena agye nsɛm ne ne ɛne ɛteeɛ no. Na ɛno akyi na tetenani a wɔno ɛna ɛda ɛyɛ Conference of Heads of Business School eh, Teachers a wɔn wɔ Twofo Heman ɛyɛ Owura Hayford Yamwa ɔkasaeɛ. Ɛna ɔse, Animguase a nnansa asɛ ɛkɔ soɔ fa atikyafoɔ ho no, ɛrefɛre. Enti wɔbɛsrɛ wɔn pa ara sɛ wɔntwe wɔn ho mfiri ho. Ɛyɛ ɛdeɛ ade, tikyani bɔ no ma akwadaa no, Yɛde wo baeɛ sɛ kyerɛnadeɛ. Ɛnyɛ afei na akɔ akyerɛ na ei, nnansa yi wo nufoɔ aboboo? Ɔse, Dabi, ɛnyɛ ɛno na yɛfaa wo sɛ kyerɛ noɔ. Ɛ, tikyafoɔ yi bi tumi ne ɛ, ɛ, ɛ, nkwadaa yi bi mmaa no fa adamfoɔ tintan ɛ, ɛ, pɔn sukuu a, gye sɛ ɔ, ɔbaa basia soa ne books. kɔ fie ma no. Ɔde kɔ fie wie a, ɛna wontɔ gari ma me, ɛna wontɔ asikyire ma me, wɔfa wofa kɔto me dan mu ɔma me, saa wobɛhu a na wɔasiesie akwadaa no. Wɔse ɛyɛ animguasesɛm a ɛrekɔ so a ɛregu akyerɛkyerɛfoɔ ne headmasters nom bi anim ase paa, enti wɔnyae saa adeɛ no. Me a meyɛ akyerɛkyerɛfoɔ mpaninfoɔ a mewɔ Twupuhima Lower Demsina, ɛno deɛ mɛka sɛ sɛ saa ɛrekɔ so deɛ a, ɛnyɛ ade papa. Ɛsiane sɛ akyerɛkyerɛfoɔ yɛ nkurɔfoɔ bi a mmɔfra no yɛn na wɔhwɛ yɛn na wɔasua yɛn, na sɛ wɔn a wɔasua yɛn sua yɛn no, na sɛ yɛn nso yɛne wɔn rededa deɛ a, na kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yie. Nti yɛbɛsrɛ me nuanom akyerɛkyerɛfoɔ mpaninfoɔ, sɛ biribi saa ɛrekɔ so a, yɛbɛsrɛ wɔn ara. na wɔn gyae na mfata yɛ ɛbɛsrɛ wɔn ara nea meka kyerɛ wɔn no sɛ ɛɛm adwumaden ehia papaapa na yɛhwɛ yɛn mansin mu a ɛɛ adekyerɛ ne adesua ɛkɔ so nkakra nkakra na sɛ ebetumi akɔ yie a gye sɛ yɛn mo akyerɛkyerɛfoɔ mpanyinfoɔ no de ahwɛ ma akyerɛkyerɛfoɔ no so ayɛ adwuma nti mɛtoto asrɛ wɔn obiara mfa ne nan si fam wɔ sukuu a ɔhwɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn nyinaa ma adesua no atumi akɔ nkan wɔ Kifo Heman Rural Denkyira District.
Onipa a yɛte ne nka yi yɛ Owura Hayford Yamoah. Wɔno na ɛyɛ panin pa ara anaase titenani akyerɛkyerɛfoɔ a ɛne headmasters foɔ a wɔn wɔ Twofoheman mansini mu. Wɔne panin a ɔda wɔn ano no ne ɛne ɛteeɛ no. Ɛno akyi no adesuafoɔ no bi nso kasaeɛ na wɔkyerɛ sɛ oh afutuo a moaka nyinaa yɛate, yɛafa, yɛbɛyɛ. Ae, mowie sukuu a na ɛbɛkyerɛ, yɛbɛyɛ. Na mmom no, wɔde adesrɛdeɛ to mmarahyɛbadwani, ɛyɛ onuonyamfoɔ agyensam, anim sɛ wei deɛ wɔsrɛ no pa ara. Sukuu no akadeɛ nyinaa nso ɛhia wɔn no, ɛyɛ a wɔhwɛ na wɔnya ma wɔn. Na tikyafoɔ no nso a wɔne wɔn kasa no, tikyafoɔ no bi taa bobɔ wɔn to. Ei, ɛno nso yɛntie nkwadaa no nsɛm a wɔka yɛn. Ɔsɛeɛ ne sɛ, akadeɛ biara a ɛbɛboa ma adekyerɛ ne adesua kɔ so no, yɛpɛ sɛ aban ɔyɛ dɛn? Ɔde ma yɛn. Yɛda no ase paa ne akyɛdeɛ a ɔde akyɛ yɛn. Afei nso no, ɛyɛ yɛn adesrɛde baako sɛ classroom no, nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛhiahia. Ebi sɛ, mimi sɛ mewɔ kindergarten, wokɔ yɛn class no a, yɛhia nkonnwa. Nkonnwa a nkwadaa yi bɛtena so de asua ade. Ɛduru dan bi wɔ hɔ a, nkonnwa a nkwadaa no bɛtena so koraa no, ɛyɛ a na Ɛho yɛ den. Nkwadaa no bi tetete fam na wɔde sua ade. Ɛno nso no, ɛmmoa. Nti no, sɛ wɔbrɛ yɛn nkonnwa ne tables a, yɛbɛtumi, nkwadaa no bɛtumi atena so na wɔbɛtumi asua ade. Ɛbɛ, ɛno nso bɛboa.
Hmm, ɛne ɛte yei yɛ wɔn a wɔhyia dwumadie no aseɛ Ɛɛ, akyerɛkyerɛfoɔ ne adesuafoɔ a wɔyɛɛ saa dwumadie maa wɔn, anaasɛ wɔhyehyɛɛ saa dwumadie maa wɔn no, ɛna wɔn nso de wɔn anodisɛm wei too dwa no. Ɛɛ, abusuafoɔ, na ha na yɛbɛgyina na yɛde ɛnɛ awia kan kaseɛbɔ no, yɛde ne nyinaa resi de ama mo. Yɛmfa aseda ma Kasapa Newsroom sɛ wɔbɔbɔ nsɛm no nyinaa no de maa yɛn. Aseda nkɔma Ɛsɛmufoɔ Akua Sonto sɛ wɔbɔbɔ nsɛm no nyinaa no na wɔn nso sɔnee so de maa yɛn. Ɔkyɛ na anka aduro Kwame Adasa na ɛnyɛ asɛm ketewa kasa bi wɔt wɔkasa wɔ akyire hɔ. Wɔno na ɛbɔ akyire sɛ producer ɛna afei nso ɛɛ Prince nso wɔ hɔ sɛ producer. Ɛɛ Emmanuel Alale ɛɛ mo na ɛkekaa nsɛm no bobɔɔ mu de maa yɛn. Awiei asomfoɔ yɛ me. Osuani Katakyi Afirifa, mene. Odiyifo Ya Charles, na ma yɛkɔ deɛ ma menfa wo dapa soronko paa mfama me ankasa me boss yɛ kɔfaba ne nanofoɔ de ma Givers Industries, Givers Herbal Centre, Doctor Solomon Kwabi, ahaa, the indefatigable Elon Musk ɛno no, wɔno deɛ ne dadwen ne ne biribiara yɛ sika sika sika sika, enti Doc ɛnɛ Nyankopɔn nhyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ, yɛhwɛ anim sɛ Nyame adom a mfe mpenu na aduonu nsia, ɛɛ kasapa. ɛne Ago TV ɛɛ adwuma no a yɛhyɛ aseɛ na ɛyɛ a yɛyɛ no ɛɛ 2026 nso no yɛne wo ɛbɛyɛ ɛɛ programs manager digital rasta ɛne ɛyɛ mpanimfoɔ nyinaa sɛ yɛ ma wo da paa nyankopɔn nhyira wo Doctor Solomon Kwabi Givers Industries Givers Ever Center ɛnɛ deɛ nyankopɔn nhyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ na 2026 yɛnyɛ adwuma na biribiara no ɛntumi ɛnkɔ ɛnkan.
Ah, obiara ne kwan a ɔfa so nya sika o, nanso wɔnkyerɛ wo. Mo nuabaa.